Dilçi, alym, şahyr, merhum Ýusup Safaýynyň amatly ömri barada. Ýusuf Safaýy türkmen dilçi alym, edebi tankytçy we şaýyr. Bir müň üç ýüz otuz ýedinji ýylyň hijri şemsi ýylynda türkmen sähraň taryhy şäheri Kümüşdepede dünýä indi. Ol başlangyç okuwyny bu şäherde okap, orta mekdebini bolsa Iliabat şäherinde dowam etdi. Ýokary okuwyna Isfahan danyşgasynyň iňlisçe dil we edebiýat ugrunda başlady. Soňra ýokary okuw üçin Isfahan danyşgasynyň iňlisçe dil we edebiýat ugruny gazandy. Şol döwür bir müň üç ýüz elli ýedinji ýyl Eýran Yslam ynkylabyny gabat geldi. Yslam jumhurlygy gurnalansoň Medeni-ynkylap ady bilen üç ýyla golaý danyşgalar ýapyldy. Ýusup Sapaýy bolsa bu ýyllarda atasy Gurban agaň ýanynda işlemeli boldy. Gurban aga Kümüşdepäň belli tam asyrýan agaç ussasydy. Şol ýyllarda olar Hajymyratdurdy Gazynyň islegi bilen Halat Nebi mazarlygyny hem-de Aktokaýda Magtymgulynyň mazaryny ogarmak üçin işe goýuldylar. Şeýlelikde Ýusup hem-ä atasyna kömek edýärdi, hem-de bu işlerde Myratdurdy Gazy bilen medeni maslahatçysy ýaly ýakyndan hyzmatdaşlyk edýärdi. Danyşgarlar açylandan soň Ýusup hem başga okuwçylar bilen bilelikde okuwyny dowam edip, lisansyny aldy. Ol iki ýyllyk goşun gullugyny Tähranda geçirdi. Gullugy gutarmagynyň öňüsyrasy Tähran danyşgasynyň dilçilik ugrunda lisansüsti okuwa kabul edildi. Okuwynyň ýanyndan Amuzdeş we perwerişde mugallymçylyk işini alyp gitdi. Tezini türkmen dilli söz düzümi temasynda ýazdy. Ol döwürde bu temada tez ýazmak aňsat däldi, sebäbi Eýranda bu ugurda ne gerek bolan çeşmeler tapylýardy, ne-de Eýran danyşgalarynda türkmen dil we edebiýaty ugrunda ders beren ussatlar bardy. Şonuň üçin hem ol köplenç öz ukybyna daýanyp, halk arasynda gezip, meýdan barlagyny geçirmeli boldy. Şeýdibem öz wagtynda türkmen sährada türkmen diliniň taýsyz alym bolup ýetişdi. Bu ugurda türkmen dili we edebiýatyna höwesjeň ýaşlara-da kän kömek etdi. Şeýle-de Ýusup mugallymçylygyň ýany bilen Peýamnur danyşgasynda-da birnäçe terim sapak berdi. Bulardan başga-da aýratynlyklaryny aýdar bolsak, ol türk, iňlis, rus, fars, arap, hind dillerinde oňat gürleşmegi, türkmen, pars, iňlis edebi dillerinde çeperçilik bilen ýazmagy-da başarýardy. Saýa lakamy bilen türkmen dilinde döreden goşgulary onuň şahyrlyk talantyny hem subut etdi. türkmen dilinde söz hazynasyna baý we bu ugurda çeperçilige eýe bolmaklygy onuň özüne mahsus stili we ýolunyň peýda bolmagyna sebäp boldy. Muňa garamazdan, ol hiç haçan özüne şahyr diýmezdi. Ýusup Sapaýy adamkärçilik we ahlak taýdanam öwgä mynasypdy. Ol özünde bar bolan maglumaty gysganman halkyna bagyşlamagy endik edipdi. Tehniki ulgamlarda, diýmek kompýuterdir dijital işlerde hem diýseň ökdedi. Bu ugurda hem maddy bähbidine garaman ömrüniň ahyryna çenli dost-ýarlaryna mugtuna kömek berip durdy. Ýusup Safaýy bir müň dört ýüz Birinji şemsi ýylynyň behmel aýynyň birinji güni az wagt hassalykdan soňra Gürgen şäheriniň Seýýat Şirazy bimarystanynda dünýäsini salşyp, altmyş dört ýaşynda bizden aranaşdy. Ýatan ýeri ýagty bolsun. Bu biografiýa taýýarlan Hamid Kemiýew. Goşgulary taýýarlap ýazga geçiren bolsa Abdyrahman düýeçi. Hawa, gadyrly diňleýjiler! Şu ýerde size Ýusup Sapaýynyň birnäçe ak goşgusyny taýýarladyk. Bu goşgularyň hemmesi-de gijede ýazylan, o gijäň garaňkylygynda bolýan wakalary suratlandyrýan goşgulardyr. Ýusup Sapaýyň özi-de dogrudanam uzyn gijeleri oturyp geçirmegi, okamagy, oýlanmagy gaty eý görýärdi. Şol üçinem oňa gijäniň şahyry-da diýesim gelýär. Ine, haýal güýji we suratkeşliginiň ýokary derejede bolan goşgulary dykgatyňyza hödürleýärin. Uzaýan gije. Uzaýan gijeleň, ezýän gijeleň. Bolsa-da agzymda agy şiweni. Utulmak, gowuşmak ýaşatýar meni. Aý gelipdir öýe, aýnadan sürjüp. Ähli typarlaram gaýtarýar şony. Sen bolsa perdeden gizli bakýarsyň. Tefsiräp çagyrýar otagym seni. Otagym mätel birje yşara. Aýnadan sürçmede Diňe gyşara. Heýkeliňi bütin bir gezek görsem, elmydam bakaryn gara penjara. Ilkiler äsgermän bile dursak-da, soňralar bir aýdym gezdi gursakda. Seni maňa sunan şol keç penjara.

Ýene gije. Ýene ezizim gije. Ajy tüsse bilen gömülen gije. Näläç ýaşlar bilen ezilen gije. Aý bilen derdinişip ýatmaly gije. Iki miligram diazpamyň keýpine örtenişip ýatmaly gije. Ýene gije, ýene alaman gije. Agynmaly, towlanmaly, susmaly. Öz bagryňa her dem gyzyp haýalyň, Gädikden gyjyklap, üýrüp ösmeli. Aýa bakyp, Ak süýdüni suwsyrgap, agan bilen agyp oýa batmaly. Boş gujagyň haýalyny ysyrgap, agynmaly, towlanmaly, ýatmaly. Aý bilen bäsdeş goňur aý naňyş. Syryşlap oturan gijäň argyşy. Ýene bir porsuja möjegiň aýa içini It ýyrtan ýaman gargyşy. Agzyňa aňkarýan kölege tekin. Kim-de bolsa bir garadan öýkünip. Sypamaly haýsy zülpüň taryny. Müýnübez gijejik ýeriňe oýkanyp. Ýene gije. Ýene uzak bir gije. Agynmaly, towlanmaly ýene-de. Aýa bakyp, ak süýdüne suw syrgap. Her agan ýyldyzdan eşidip gargyş. Boş gujagyň hyýalyna ysyrgap. Nähili ýatmaly, eý müýnebez gyş?

Ýusup Sapaýynyň dörtleme formunda ýazan bir goşgusy bilen sözi dowam etdirýäris. Gijelikde oglunyň ýoluna garaşýan bir ene. Ogly bolsa türmede. Ne belalar gelýär başyna. Goşgyň ady Şol gije bagtam uklan ekeni. Şol gije bagtam uklan ekeni. Ýekeje ýyldyzam gözüni gyrpmanmyş. Dünýäni garalyk saklan ekeni. Ýagtylyk näläçmiş, bentden. sypmanmyş. Gymyldy gopmandyr dünýäň ininden, Ýalňyzlyk edipdir türmede kepder. Uçup ötäýdip enäň teninden, Şeýdip ýapylypdyr ýazylan depder. Dogaýsa-da şol wagt enäň alnynda, Öçügsi hem bolsa garaşýan nury. Gözüni ýumman oturan halynda ol ene hergizem ýummazdy weli. Ýummazdy ol ene gözüni haýhat, gelermikä diýip ümen bolsa-da. Garaşardy herne derdine çydap, çydardy, çydardy ýaman bolsa-da.

Arman garaşýany gelmedi ýöne. Derdi üstün geldi, enäni ýeňdi. Kimdi ol enäni ölümden aljak, haýsydy giň etjek güýjüniň çägin? Näme üçin gelmedi wepasy ýokmy? Ýok beýle diýmegin. Birneme sägin ol geljegem derdiň ulusyny çekýär. Enesine bolan ähli yhlasyn derdine çydaman gözünden sykýar. Dört ganatyň gün görmedik künjünde şapaga meňzeýär ýarynyň gany. Her gezek dartylan gamçyň ujunda birje inkär ýaşatýar ýüz ynsany. Her gezek gamçynyň ýasan ýolundan ýüzlerçe enäniň gülüni suwarýar, ýüzlerçe ynsanyň arzuw gözünden soňky salymdaky didary görýär, soňky salymdaky didary görýär. Soňky salym, soňky didar, Soňky salym, soňky didar. Siz enemiň soňky gezek Gözüni açyp garaşany, Aşyklaryň aýak ýerine Ser üstüne gyraşany. Siz enemiň ömür boýy Arzuw eken gijeleri, Gün görmedik dört ganatyň ýyldyz emel bajalary Daňatmanka atan okdan Wah enemiň ysy gelýär Üstümi örten halkdan Oglum oglum sesi gelýär Hoýna gelýär ganat kakyp Jan enemiň batyrlygy. Meni gartyp alyp gitýär soňky didar hatyrlygy, Meni gurşap alyp gitýär şol salymyň soňsuzlygy, Wah bolaýsa däp ederdim ähli gije daňsyzlygy.